Bir zady gyzyklandym. Sizde-de, almak isleýän zatlaryňyzy, harytlaryňyzy, aýdan, sanan wagtyňyz, garşyňyza şolaryň reklamasy, duýdansyz ýagdaýda çykýarmy? Muňa, köpiňiz üns hem beren dälsiňiz. Hatda, käbiri, görýäňmi, durmuş aňsatlaşýar diýýänler hem bardyr. Mundan dört ýyl öň internede şeýle wideo çykýar, Adam aýalynyň telefonyny eline alýar we telefona Cat food, cat food, ýagny pişik nahary, pişik nahary diýip gaýtalaýar. Yzy ýandan Facebooka girýär we Facebookda pişik nahary reklamalary çykmana başlaýar. Okay so this phone is my wife's cat food because we don't have any cats. And there you have it, cat food. So I guess Facebook does listen. Diýmek, Facebook bizi diňleýärmi? Biziň, Facebook-a girmek üçin beren maglumatlarymyzy, adymyzy, ýylymyzy, Suratymyzy Facebookyň başga firmalara satmagy we Amerikada geçirilen saýlawlara Facebookyň hile goşmagy sebäpli Ýewropa ynsan haklary kazyýeti we Amerikadaky burokratlar Facebooka milliard dollarlyk dawa açýar. Netijede, Facebook mundan ötünç sorady we million dollarlap jerime töledi. Ýogsa-da, temamyz WhatsApp barada. Men näme üçin Facebook barada gürrüň berýärin? Çünki, WhatsApp iki müň dokuzynjy ýylda gurulsa-da, iki müň on dördünji ýylda Facebook tarapyndan, ýagny Mark Zuckerberg tarapyndan on dokuz milliard dollara satyn alynýar.
Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Um,
uh, no.
If you've messaged anybody this week, would you Share with us the names of the people you've messaged.
Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy.
Facebook, WhatsApp ýa-da başga programmalar ýüzlerçe, belki müňlerçe işçi işletýär we ulanmasy mugt. Hany diýeli Facebook reklama berýär we ol ýerden gazanýar. Whatsappda hiç hili reklama gazanç ýok. Näme üçin mugt? Sizem şübhelendirýärmi? Men bu tema girmezden öň ilki Whatsappyň gurluş we satylyş taryhy barada aýdyp geçeýin. Köp däl, mundan elli ýyl öň biziň ene-atalarymyz poçta ýoly bilen hat alyp bermek arkaly habarlaşýardylar. Hat arkaly, hat. Indi, kameralar arkaly, edil ýanynda ýaly gürleşip bolýar. Az galsa teleportasiýany oýlap tapsalar hem geň görmerin. Bilýäňizmi, ilkinji sms haçan ugradyldy? Telefonlar çykdy, soňra gysga hatlar, sms-ler. Ilkinji sms, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylyň üçünji dekabrynda, angliýaly inžener tarapyndan, Täze ýylyň gutly bolsun diýip, ugradylýar. Nokia-da SMS-lerden soňra iPhone we Samsung App Store we Play Store orta çykdy. Bu marketlerde programma we oýunlaryň ýanynda habarlaşma programmalary döräp başlady. Belki, ondan öň BlackBerry ýaly telefonlarda habarlaşmak üçin BBM bardy. Ýöne, BBM ulanmak üçin her iki tarapda hem BlackBerry-niň bolmagy gereklidi. WhatsApp-y iki müň ýedinji ýylda Amerika, kaliforniýaly programist Jan Koum we kärdeşi Breýn Akşn bilen döretmäne başlaýar. Jan aslynda, bir müň dokuz ýüz ýetmiş altynjy ýylda Ukraina Kiýew şäherinde dogulýar. Maşgala ýagdaýynyň pesligi sebäpli, bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda enesi bilen Amerika, Kaliforniýa göçýärler. Amerikadaky her bir immigrant ýaly olar hem birbada pes işlerde işleýär. Bir gün enesi rak keseline duçar bolýar. Maşgalasynyň ýanynda bolup bilmek üçin, mejbur işden çykýar we boş wagtlary kompýuter kodlama bilen içgin gyzygyp başlaýar. O döwürde, ileride hyzmatdaşy boljak Braýn Akşin bilen tanyşýar. we onuň işleýän ýerine, ýagny Ýaho okuwdan boş wagtlary işlemek üçin ýüz tutýar. Ýigrimi bir ýaşynda atasy, ýigrimi dört ýaşynda enesini ýitiren Jan ýetim galandygy üçin, hyzmatdaşy Breýn bilen uzyn bir gezelenje gitýär. Gezelençden gelip hem, Facebook-da işlemek üçin ýüz tutýar we işe alynmaýar. Bar zat mundan soňra başlaýar. Jon, özüne ol wagtlar bir iPhone telefonyny satyn alýar. we App Store-da programma döredip satmak pikiri orta çykýar. Aklymda şeýle programma janlanýar. Ol programma arkaly adamlar öz etýän zatlaryny Store-da belläp bilmelidiler. Ýagny men kinoda ýa-da naharhanada, sport meýdançasynda ýaly. Bu pikiri kämilleşdirmek üçin kardeşi Brainy we bir rus programmisti ýanlaryna alýarlar. Ilki başda tehniki näsazlyklar bolsa-da, Brain topary höweslendirýär. Iki müň dokuzynjy ýylda WhatsApp resmi ýagdaýda gurulýar. Diňeje Story goýma programmasy bolan WhatsApp-a John ýazyşma aýratynlygyny goşma pikiri döretýär. WhatsApp iki nol wersiýasynda ýazyşmak we story goýmak mümkinçiligi bardy. Şondan soňra WhatsApp ulanyjylarynyň sany iki ýüz müňi geçýär. Jan we Breýn üçin ähli zat ýoluna girýär. Indiki ädim bolsa, pul meselesi. Yahoo-daky öňki kärdeşleri bulara iki ýüz elli müň dollar maýa goýýar. Dostlar, bu WhatsApp-yň döreýiş taryhy. Indi size gysgaça WhatsApp-yň satylyşyndan gürrüň bereýin. Iki ortagyň pikiri we Yahoo-daky öňki işdeşleriniň puly bulara WhatsApp-yň birinji wersiýasyny paýlaşmana ýetýär. Ýöne ol wersiýada käbir näsazlyklar, kemçilikler bardy. Iki müň on birinji ýylda WhatsApp Sequoia Capital-dan sekiz million dollar maýa goýum alýar. Iki müň on üçünji ýylda bolsa şol bir firmadan elli million dollar täze maýa goýum alýar. WhatsApp-yň beýle ösüşi Facebook-yň eýesi Mark Zukerbergiň gözüni ilýär. Iki müň on ikinji ýylda Mark Zukerberg WhatsApp-y satyn almak üçin Jona jaň etýär. Jon we Breýn üçin o wagtlar iki sany zat wajypdy. Bir, reklamasyz ulanmak, iki, WhatsApp ulanyjylarynyň maglumatlaryny gizlin tutmak. Mark Jony iki ýyl ynandyrmana synanyşýar, dostluk gurýar, Soňunda iki müň on dördünji ýylda on dokuz milliard dollara satyn alýar, on alty milliardy Jan we Breýn, üç milliardy bolsa WhatsApp-yň öňki elli töweregindäki işçisi paýlaşýar. Jan bir gijede dünýäniň iň baý dört ýüz adamynyň hataryna girýär. Mark Zukenberg bolsa dünýäniň iň baý bäşinji adamy. WhatsApp satylandan soňra, Jan WhatsApp dolandyryş toparynda işe dowam etýär. Işde şol başdaky, kişileriň maglumatlarynyň gizlinligi we reklamsyz bolmagy üçin köp söweşýär. Soňunda, iki müň on sekizinji ýylda Jan WhatsApp-dan işden çykýar. Çykan wagtynda-da, gizlin bolsa-da WhatsApp-yň iň güýçli garşydaşlaryndan bolan Signal-yň gurluş toparynda rol alýar. Wideomyzyň ady hem şol sebäpli WhatsApp-da Signal ýok. Şu wagt dünýäde iň howpsuz habarlaşma programmalarynyň biri Signal hasaplanýar. Çünki WhatsApp-da ugradylan hatlar pozulmaýar. Signal-da ýok bolýar. Signal-y başga birnäçe toparlar ynamlydygyny analiz etdiler. WhatsApp-da bolsa edilmedi, etdirilmedi. Çünki WhatsApp-da metadata saklanýar, Signal-da saklanmaýar we şuňa meňzeşler. Men bu wideony taýýarlan wagtym, öňden bilýänlerimiň üstüne ep-esli maglumat goşdum. Okadym, öwrendim we size wideo taýýarladym. Eger siz bu wideo laýk goýup gysga wagtyň içinde ýüz laýka ýetmegine kömek etseňiz belki imo hakynda bilmeýänleriňizi aýdyp bilerin Türkmen post biz bilen galyň.